an an 80 Prozent vun de Fäll harmlos verleeft. Trotzdeem sinn déi sougenannte vulnerabel Persoune méi à risque fir schwéier Symptomer ze entwéckelen. Dofir ass et wichteg, datt jidderee sech un d'Gestbarrièren hält, well et haut nach keen Traitement gëtt. Wéi verbreet de SARS-CoV-2 sech? De Covid 19 ka vun enger Persoun op déi aner iwwerdroe ginn duerch ganz kleng Partikelen, sougenannten Aerosolen, oder kleng Drëpsen, déi beim Ootmen entstinn an duerch d'Nues oder de Mond ausgestouss ginn, wann eng Persoun houscht oder néscht. Fir ze vermeiden, des ausgestousse Partikelen anzeootmen, ass et wichteg, en Ofstand vun iwwer zwee Meter zu enger Persoun ze halen, déi krank ass, an déi allgemeng Moossname vun der Hygiène ze respektéieren, och op Objeten oder Uewerflächen, kënnen déi kleng Drëpsen eng gewëssen Zäit hänke bleiwen. Falls een dës beréiert an dono seng Aen, seng Nues oder säi Mond upikt, kann ee sech mam Virus ustiechen. Wat sinn d'Schessbarrièren? Fir datt de Virus sech net esou séier an der Populatioun a besonnesch bei ufällege Persoune verbreede kann, ass et wichteg, fir folgend Virkéierungen komplementar zum Droe vun der Mask ze treffen. Dat allerwichteg ass, dass dir iech regelméisseg a richteg d'Hänn wäscht. Houschten oder néitschen sollt dir an ären Ielebou oder een Nueschnappech aus Pabeier, dat dir nom Gebrauch an eng Dreckskëscht mat engem Deckel geheit. Verzicht drop, anere Leit d'Hand ze ginn oder ze këssen an evitéiert zumools den noe Kontakt zu kranke Leit mat engem Ofstand vun op mannst zwee Meter. Vermeidet esou vill wéi méiglech, fir äert Gesiit mat ären Hänn ze beréieren. An denkt och drun Är Deplacementer nach ëmmer op dat néidegst ze limitéieren. Wéi soll ech mech verhalen? Esou laang ewéi et keen effikassen Traitement a keng Impfung gëtt, musse mir léieren mam Virus ze liewen. Dofir gëllt et nach ëmmer Är Sortien a Kontakter ze limitéieren.

Esoubal dir keng Distanz vun zwee Meter zu Leit, déi net mat iech am selwechte Stot wunnen, kënnt anhalen. Fir ee weidert Confinement ze vermeiden, ass jidderengem seng eege Responsabilitéit a säin Disziplin gefrot, andeems een d'Sécherheetsmoossnamen anhält an domat Solidaritéit virun allem géigeniwwer ufällege Persoune weist. Wat sinn d'Symptomer? D'Symptomer variéiere vun enger moderater bis uerger Infektioun, begleet vu Féiwer, Houscht, Otemproblemer a Middegkeet. De Verloscht vum Gerochssënn an, oder vum Geschmaach, Verdauungsproblemer an och Ausschlag op der Haut sinn aner Symptomer vun der Krankheet. Eeler Leit a Persounen, déi ënner chronesche Krankheete leiden, si méi ufälleg an de Risiko fir Komplikatiounen ass méi héich. Tëschent dem Moment, wou ee sech ustécht an den éischten Symptomer läit bei maximal 14 Deeg. Wat soll ech maachen, wann ech mat enger Persoun a Kontakt war, déi positiv getest gouf? Dat hänkt dovun of, wéi laang a wéi enk Äre Kontakt mat där kranker Persoun war. Wann de Kontakt eng Virelstonn oder méi laang gedauert huet, ouni datt d'Distanz vun zwee Meter agehal gouf an ouni datt Dir an déi Persoun Masken ophat, dann ass dat en enke Kontakt. Wéinst deem musst Dir a Quarantän goen. Dir sollt Iech dann och fënnef Deeg dono teste loossen. Wann den Test negativ ass, hält d'Quarantän um siwenten Dag op. Wann dee Kontakt net esou enk an also protegéiert war, da geet et duer, datt Dir 14 Deeg laang eng Eegeniwwerwaachung maacht. Fir all d'Persounen ze fannen, déi kéinten ugestach sinn, sollt Dir eng Lëscht vu Persounen opstellen an aktualiséieren, mat deenen Dir an der Lescht Kontakt hat, zum Beispill Familljememberen, Frënn, Noperen, Kolleegen a sou weider. Wat bedeit eng Isolatiounsmoossnam? D'Isolatioun gëtt bei all Persoun mat enger confirméierter Covid-19-Infektioun ugewannt. Si muss doheem isoléiert bleiwen an déi Persounen, déi an hirem Haushalt liewen oder mat deene se eng intim Bezéiung huet, musse sech fir 7 Deeg a Quarantän setzen. Dës Mesure ziilt dorop of, et ze verhënneren, datt déi infizéiert Persoun, déi ustiechend ass, d'Infektioun op hiren Entourage iwwerdréit. D'Isolatioun gëtt vum Dokter verschriwwen an dauert op d'mannst 14 Deeg nom Optriede vun de Symptomer. Wärend dëser Period, wou d'Persoun doheem isoléiert gëtt, muss all Kontakt zu anere Persounen evitéiert ginn an eng chirurgesch Mask muss ëmmer gedroe ginn, wa si sech bei anere Persounen ophält. Sech net un eng Isolatiounsmoossnam ze halen, ass eng Infraktioun a ka mat enger Geldbuss tëschent 25 a 500 Euro bestrooft ginn. Wat bedeit et, doheem a Quarantän ze sinn? D'Quarantän gëtt bei Persounen applizéiert, déi enke Kontakt mat enger Persoun haten, bei där d'Covid 19 Infektioun confirméiert gouf, dat heescht méi ewéi eng véierel Stonn vis-à-vis vun hir gewiescht sinn oder en ongeschützte physesche Kontakt gehat hunn. Dës Persoune musse wärend 7 Deeg doheem bleiwe vun deem Dag un, wou si fir d'lescht Kontakt mat der infizéierter Persoun haten. D'Inspection sanitaire stellt wann néideg ee Certificat fir d'Aarbecht aus. An der Quarantän muss all ongeschützte Kontakt mat anere Persounen evitéiert ginn. Ab dem fënneften Dag soll si sech, nodeems si eng Ordonnance geschéckt krut, An engem selwer gewielte Laboratoire teste loossen. Wann deen negativ ass, hält d'Quarantän op. Déi 7 Deeg no der Quarantän muss déi Persoun sech selwer iwwerwaachen. an eng Mask droen, soubal se mat anere Persounen zesummen ass. Sech net un eng Quarantän halen, gëtt och mat enger Geldbuuss tëschent 25 a 500 Euro bestrooft. Wat bedeit eng Eegeniwwerwaachung? D'Eegeniwwerwaachung dauert 14 Deeg a gëtt bei Persounen applizéiert, déi ee Kontakt zu enger infizéierter Persoun haten, ouni datt si dobäi a grousser Gefor waren, fir sech unzestiechen. D'Zil ass et, d'Symptomer vun der Infektioun direkt am Ufank ze erkennen. D'Persoun moosst hir Temperatur zweemol pro Dag, fir sécherzestellen, datt se keen Houscht oder Otemproblemer huet a ka wärend der Eegeniwwerwaachung hiren normalen Aktivitéiten nogoen.